Manan-janaka telo mianatra ato ny tenako, ny lahy voalohany efatra ambin'ny folo taona kilasy fahafito, ny faharoa iraika ambin'ny folo taona kilasy fahenina ary ny faravavy kilasy D1. Manan-janaka lahy ao amin'ny kilasy fahadimy aho fa ireo zanako roa lehibe dia efa samy nandalo teto amin'ireo Nekasiens avokoa. Nitady sekoly tena tsara ho an'ireo zanakay izahay, dia ny Kolejy René Cassin irery no nahafeno tsara ireo sivana sy fantina napetrakay. De toute façon, la réputation même de René Cassin donc dans ma région Haute-Matsiatra. Anisan'ny sekoly sangany izy eto amin'ny faritra Matsiatra Ambony, ary izay ihany koa no nanosika anay hisafidy azy. Tanjoko ny hanovozan'ny zanako fianarana ato mba hananany ho avy tsaratsara sy mamiratra kokoa. Nous avons à souhaiter aussi déjà mettre dans le bain les cultures à la française. Fanirianay ihany koa ny mba hahafahan'izy ireo mahalala sy miaina dieny izao ny kolontsaina frantsay raha toa ka manam-paniriana ny hiala an'i Madagasikara ary hipetraka any ivelany izy ireo any aoriana. Eh bien nous avons l'ambition d'amener tous nos élèves à leur meilleur niveau en dispensant des cours de qualité, euh, en proposant des projets euh, motivants euh, pour toute l'année, dans toutes les matières. Tanjonay ato ny hanome fahalalana ho an'ireo mpianatra rehetra hanakatra ny ambony indrindra amin'ny taranja rehetra mandritry ny taona ary manaraka ny fomba moderna. Manaraka tanteraka ny fandaharana frantsay izahay ary manome fanampiana sy tohana izay ilain'ny ankizy tsirairay avy

Aujourd'hui, nous sommes en train de fabriquer une invention du dix-neuvième siècle, une invention. Eto dia manamboatra Usotrop izahay. Izy io dia noforonina tamin'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo. Mba hahafahana manao azy dia mampiasa boite-na vache-qui rit anankiray, cure-dent, du papier, liège ary taratasy izahay. Ato amin'ny kilasy fahenina dia manao taranja maro ary manana mpampianatra maro izahay. Malalaka ny tokotany ary afaka mandeha mankany amin'ny trano famakiam-boky ihany koa. Au début d'année, c'est bizarre de voir qu'ici au collège, on est les tout petits. Ato amin'ny kolejy izahay no kely indrindra raha izahay no lehibe indrindra tany amin'ny sekoly. Ary manoro sy manampy anay ireo mpianatra talohanay ireo. Tamin'ny voalohany dia tsy haiko loatra ny anaran'ireo efitrano marobe eto amin'ny kôlejy, ka manontany an'ireo mpanabe foana aho hoe aiza no misy azy. Ny taranja tena tiako ny matematika satria misy trangan'olana hovahaina ao, fa amin'izao lasa tiako ny hosodoko satria afaka manao sary, mandoko, manangana zavatra iray izahay. Ny CDI satria ny famakiam-boky dia ahafahana mampiasa solosaina na ihany koa mindrana boky, ireo boky izay nahafatifaty ahy sy tiako vakiana tamin'ny kilasy ambany.

Mampiasa solosaina aho, namaky boky ihany koa ary efa naka boky ho vakiako any an-trano. Mba te hamaky boky ho an'ny ankizy lehibe koa aho. Tia fanatanjahantena aho satria betsaka ny zavatra atao ao, toy ny hilomano, ny hand, ny escalade sy ny maro hafa. Manampy sy manara-maso akaiky ny mpampianatra ary manome torohevitra. Eto izahay ao amin'ny section hand no manao fanazaran-tena. Efatra amby kilasy fahafito aho no tato satria tena tia fanatanjahantena, indrindra ny handball. Adiny telo isan-kerinandro ny fanaovana izany fa tsy mampaninona ahy satria manomana fifaninanana goavana izahay. Manampy betsaka i Monsieur Cook, mpanazatra mba hahaizanay milalao miaraka sy mivoatra hatrany. Mahafinaritra kokoa ny taona fahafito sy fahavalo Satria amin'ny taona fahenina dia mbola manavao ny kolejy ary ny taona fahasivy dia efa mamarana fa hiditra amin'ny lisea. Eny, marina tokoa izany satria tamin'ny taona fahenina isika no kely indrindra ary amin'ny taona fahasivy kosa isika no lehibe indrindra. Ny tena tiako dia satria mifankafantatra daholo isika sady mifandray tsara ary ny mpampianatra koa mafinaritra rahateo. Sady manao hetsika maro ho any Antsirabe ary mbola mikarakara ny Bal du Collège koa. Ary manomboka amin'ity taona ity dia afaka misafidy rugby, na ping pong na hand ihany koa ireo kilasy fahafito. Ankoatry ny kilasy miteny anglisy na teny sinoa. Fa amin'ny herintaona dia isika no lehibe indrindra ary goavana ny miandry antsika toy ny brevet sy ny lycée. Ie marina izany. français s'attache à rendre les élèves acteurs de leurs apprentissages. On va par exemple privilégier euh, les travaux de groupe. Ny fampianarana frantsay dia manome vahana kokoa ny ankizy mba ho lasa mpandry anjara fototra sy mpamolavola ny hoaviny. Omena vahana kokoa ny fiaraha-miasa sy ny fifampiresahana ary ny fikarohana amin'ny siansa. Omena lanja kokoa ny asa iombonana mba hahafahan'izy ireo mivoatra hatrany. Voara-maso tsirairay ihany koa ireo mpianatra mba hahombiazana. Amporisihina izy ireo mba hanatontosa tetikasa maro, anisan'izany ny Forum de Métiers, izay tontosain'ireo ao amin'ny kilasy fahasivy. ary tsy ambakan'izany ihany koa ny fampiasana ny nomerika izay tena mampivoatra, iezahana ny mba hahafehezan'izy ireo ny fampiasana azy, manomboka any amin'ny kilasy ambany. Et c'est dans ce sens que l'enseignement de la programmation a fait son entrée dans l'école primaire depuis quelques années. Cela fait cinq ans que je suis au collège de René Cassin. Je suis arrivée en CM2. Avant j'etais à l'ecole de la Rocade. Dimy taona aho izay nianatra teto amin'ny kolejy raha tany amin'ny La Rocade aho taloha. Nihaonako tamin'ny olona maro sy mahafinaritra. Tena nankafiziko tokoa ny fitsidihana nataonay tany Antsirabe tamin'ny kilasy fahavalo. Haka brevet aho izao, izay diplaoma voalohany eo amin'ny fampianarana frantsay. Rehefa seconde aho, tsy te hanalavitra ny ray aman-dreniko ka hanohy fianarana eto ihany ao amin'ny CNED. Car je ne me sens pas encore prête à quitter mes parents. Je m'appelle Alexia, j'ai fait ma troisième. Alexia no anarako. Teto amin'ny kolejy aho tamin'ny kilasy fahasivy dia nanapa-kevitra hanao seconde CNED satria tsy tian'ireo ray aman-dreniko handeha lavitra. Manaraka fampianarana misolo saina izahay, ary manana mpampianatra mitondra fanazavana sy manoro izay tokony hatao. Mandefa devoara matetika izahay, arakaraka ny tetiandro efa nomanina manokana ho anay. C'est vrai que j'ai un rôle de formation dans l'établissement euh, dont l'objectif principal est d'amener tous les Mpampiofana aho manome fiofanana ho an'ireo mpampianatra malagasy namako aho manomboka eo amin'ny fanatrehana kilasy izany ary mitohy amin'ny fanomezan-tanana sy ny fampianarana mba hampitombo lanja sy ho avo lenta ny fampianarana omeny

Tale Tsekoly. Mahazo fiofanana isan-taona any Antananarivo izahay ary efa niatrika fiofanana tany Frantsa nandritry ny folo andro aho. Ce que j'aime au René Cassin, déjà il y a plusieurs points pour cela. Ny tiako eto amin'ny Kolejy René Cassin dia ny fampianarana omen'ireo mpampianatra ampy traikefa sy fahaizana. Eo koa ny toeram-pianarana, Midadasika, malalaka, tsara sady madio ny manara-penitra ary ampy fitaovana. Tombony koa ny fisian'ny sekoly ambaratonga voalohany ato anatin'ny faritry ny kolejy, izay manamaivana ny ray aman-dreny sady azo antoka kokoa.

Je suis en classe de troisième et ça fait quatre ans que je suis au collège et à l'internat. Kilasy fahasivy aho izao ary efa ho efatra taona aho nianatra teto amin'ny kolejy. Tany amin'ny sekoly frantsay tao Mananjary aho nianatra taloha. Ny eto amin'ny kilasy mandry dia mifoha amin'ny enina maraina, misasa, mandro, miomana ary misakafo maraina. ary avy eo mandeha mianatra ao amin'ny kolejy, ny hariva alohan'ny amin'ny fito ora dia manana étude adiny iray sy sasany izahay ary manao izay tiana sy miala sasatra adiny iray alohan'ny hatory. Indray isan-tapa-bolana izahay no mijanona rehefa faran'ny herinandro ka milalao, manao fanatanjahantena sy ny sisa. Ce que j'aime aussi au René Cassin ce sont les personnels. Ny tena mahafinaritra ato ihany koa dia ny ifandraisan'ireo mpiasa sy ny tompon'andraikitra samihafa, izay mahafa-po tanteraka satria sady mahay mihaino ny ray aman-dreny sy ny ankizy no manome toro lalana hatrany izy ireo. Ny Kolejy René Cassin dia ao anatin'ny tambazotra ny AEFE, izay itambaran'ny sekoly miisa dimanjato any amin'ny firenena fito amby telopolo amin'ny zato maneran-tany, ary manana mpianatra mihoatra ny dimy alina sy telo hetsy izy. Mifototra amin'ny soatoavina toy ny fanajana ny maha-olona, ny fahaizana miara-miaina, ny fifandeferana ary ny saina tia mikaroka ny fampianarana ao. Manana mpampianatra efa za-draharaha sy voafantina tsara izy, mampiasa teknolojia avo lenta sy manaraka ny toetr'andro ny toeram-pampianarana sady vitsy ny isan'ny mpianatra isaky ny kilasy.